Öyle oldı ki, elimizge yigirmi yıl evelsi yazılğan audiokasetalar tüşti. Andaki soravlarnıñ müellifi Lütfi Usmanov. Lütfi ağanıñ yapqan işi pek qıymetli. Kassetalarda yañğırağan sesler sürgünlikten evel ayatnı canlandıra. Bugün biz Eski Bağçısaraynı uyatıp, o sedalarnı şeerniñ soqaqlarına, öz evlerine birer-birer qaytarmağa areket ettik. Bu yerler tamır halqnıñ hatırasını saqlay.

Tabaq smailıyıq, kojevnik. Tabanası bar edi. O Çıbışnıñ çeşmesine kitkende ulitsanıñ başında babamnıñ tabanası bar edi. Yıqılğan olar, yoqtır şimdi. İçinde çoqra bar edi. Onıñ ev bikesi O da Acı Mustafa, Acı Mustafanıñ qızı. Dayım bar edi, eki dane. Biri Hal dayım, biri Al dayım. Hal dayım başta farmatsevt olıp çalışaydı Baqsaray aptekasında. Anı Eskişehirde biledirsiz. Şimdi bar da aptika kemedi, anda zaveduşçi olıp çalışa edi. Soñ doktorlıqqa oqudı, Aqmescitke avuştılar, Aqmescitte Jukowskiy ulitsada oturdılar, işte, Qırımdan çıqqancı anda. Siziñ adıñız özüñiz? Adım Şefika Tabaqçı, familiyam. Qartbabam Acı Mustafa eken, men onı bilmeyim, dep erte vaqıtta ölgen. Buyaqta babam da qart babasın bilmeyim. Babam on üç yaşında öksüz qalğan. Soñ bir emcesi, bir emcesiniñ yanında oturıp şu tabaq qoquğını ögrenip, bu zenatta çalışqan işte, çay etip bizlerni baqtı. Biz Dört tane edi, üç qız, bir oğlan. Siz özüñiz qaysı mektepte oqudıñız? Men özüm oqudım, başta tatar mektebinde, soñ rus mektebine avuştım.

Siz Yanğan Camini aytasıñız. Yanğan Camide degül, aşağıda, üçünci sovet mektebi. O Kemer qapınıñ artındaki mektep. Siz bu añatqan. E, e, e, e. Üçünci sınıfqace oqudım dedim de. Men de anda üçünci sınıf. Men de o mektepte üçünci sınıfqace oqudım, soñ rus mektebine avuştıq. Anda oqudım. Ana, osnovnoy yeri Hansarayınıñ artında, aşağıda bir bina, şunda detsad mı, bir şey eken. çürük suda. On dörtünci bağça yolu orası. Da. Bir etajlı, mende yani o bizim glavnıy mektebimiz edi. Soñ o mektebniñ binaları bar edi. S. Russkiy Slobodka da bar edi bir mektep, anda qatnay edik. Bir danesi mına Militsa rayonında bar edi. Soñ kene de çürük suda Abdıraman Çelebiniñ evi Paradnıy qapı da kiresin, dört sınıf bar edi, ana ele avuşıp jur edik. Kak raz nemsi el kelecek vaqitte, biz anda altıncı derste edik. Bir daa çıqsaq, mektepten, sınıftan kelsek, nemsi samolötı vız, vız jure. Qayda qaçacağımıznı da bilmeymiz, mektepte tek biziñ sınıfımız. Ya, demek siz o mektepte oqudıñ? Oqudım. Ana şu mektepten soñ örnek fabrikasını da yaptılar. O nemseyleriñ vaqtında edi. Örnek fabrikasında yaptılar bizim mektepni. Kene de bir qaç sınıflar anda barıp oqudıq. Bir yıl oqumadıq nemseylden soñ. Soñ qırq eki senesi, qırq eki mi şu, qırq üçte oqup başladıq kene. Nemseyler endi kene. E, kene de açtılar işte nemsey tilini. Dersni çoqça bere ediler. Böyle derslerimiz, ocalarımız ders berip Ne çaq. sebepten siz rus mektebine tüştüñiz? Ana tatam bitirdi tatar mektebin, Medinüsqa kiremedi. Ana, sen de tatarca oqusañ, Kiramazsıñ. sen de kiramazsıñ dep, işte, meni berdiler. Özüm daves ettim. Şay etip, rus mektebine bardı. O vaqıt bir mod vaqıt edi. Lâkin rus mektebinde hım tatar tili dersi bar edimi? Yoq edi. On sekiz may sabasına olar bar edi, nasıl keçti olar? Bunı biz saba turdıq, saba saat dörtte qapularımız qaqıldı. Bizler de nemetemiz, balam, anam aldı mına böyle Qurannı, vay, balalar çuftlarnıñ artına ketemiz, dep, bir şey aldatmadı bizge. Biz pek müşkül çıqtıq. Atacaqlarını. Atacaqlar, e, bir pek müşkül, bir şey aldatqanı yoq anam bizge. Mına bu Çıbışnıñ ulitsasınıñ yanında yerde başta fırın bar edi, bu qartbabasınıñ fırını, evler bar edi, yerçik bir boşluq edi. Suv çürük suv tüşkende yerden çoq evlerni alıp ketken edi. Çeşmeden bir yaqta, bir yaqta, köpürge yaqın, ey, köpürge yaqın, pek yaqın köpürge. Soñ çıqtıq ham aşağı aştıq. Halqlar töşek, yorğan, bir kesek şey alğanlar, çuvallarnen mısır, boğday çuvallarnen, neme işte. A bizde bir şey yoq. Altıcan çıqtıq evimizden.

Qayda? Nemede, baraqlarda yaşadıq, nemede, sovhozda. Soñ, e, altı dane canımız, bir ağam, apayı, men, tatam, bir de men, anam, babam, altı danemiz. Baraqlarğa tüştik, ana, epimiz, ekinci künü, uje ekinci künü bizni pamuq nemelerin, cima alıp gittiler. Pamuqnı degil de, Tut otlarını, otlarını cıyma. O eller baldır-baldır oldı. Andan soñ anam bir-eki ay, eki, bir-eki ay, bir ay, bir-eki ay oturmadıq, bir parça oturdıq. Soñ ağam barıp Begavattan yer tapqan soñ, oña kvartira berdiler, bir balban, zal, yani o tsem gorodokta, o zalda oturdıq. Amma sizni çıqarğan soñ, er